Sia nu yi ke wɔm nèle. Ɣeyiɣi de azɔ be egbetɔ yi ke nye dumenyomesɔaƒo le Pan Africa míagadze egɔme fi sia fi yi ke nèle. Adze agbagba be nàyɔ ame aɖe. Ɖewomahĩ ame aɖe ŋlɔe be be ɣe na wɔ nàgadze egɔme egbea me tɔ tɔgbi akɔsu adelia yi ke nye fiegã na ʋu mɛ ŋutomewo katã. Meda kpeme nya gblɔm na teƒe sia teƒe yi ke nèle. Mitsɔ xɔseɖe va yi ya mínɔ nu ƒom tso míaƒe dekɔnuwo ŋuti, míaƒe dzɔdzɔmenyawo, alea amegbetɔ ewɔ hedzɔ le xexeame Amegbetɔ ƒe nɔnɔme la gbee ame ka dodo yi ke nɔ amegbetɔ kple Yehowa Mawu dome? Mida wo ka gbɔe nye ame yi ke nɔ nu me ɖem na mí ku ɖe nu ma ŋuti. Egale mía gbɔ egbea ale be wòle wo biabiawo yi ke míbiae nyi tsɔ mava yia, ele wo katã ŋu ɖo ge egbea. Yi magblɔ be meda akpe manya gblɔ na ame sia ame yi ke le kpekpeɖeŋu wɔm na wɔnaye be wòtsɔ eɖe le eme. Nenye be nèzã dɔmee yi ke woyɔa be Sean Burt Ointment kpɔa, ke ŋlɔ nɔmbae kɔ da ɖi. Nenye be nèzã Sean Bet Ointment kpɔa, ŋlɔ nɔmba ye kɔ da ɖi. Ne meƒo nu kpli wò vɔ tso Sean Bet Ointment ŋutia, ne nàyɔ nɔmba ye. Nusianu yi ke nèdidim eyi ke mèse gɔme oa, nàbia wo le eme ɖe ge na wò. Sean Bet-ɔ ƒe kaƒodzesi nye zero two four three six four eight five seven nine, zero two four three six four eight five seven nine ye nye woƒe nɔmba. Dze agbagba be nɔmba ya nenɔ asiwò. Eɖamedemia aɖe yi ke wotsɔ vɛ yi ke va xɔ dukɔ me godoo. Ne eyi ɖe salon teƒe yi ke wole ɖa wɔm ɖo kple tɔtɔa akpɔ be amiwo li vovovo. Be eyi ke va fifia ame sia ame le du si me hele ƒeƒle ma ye nye Shawn Bet Hair Food. Vovototo gã aɖe le eme elabe ewɔe be wò ɖa egbugbɔ nyɔ na wo ɖokui Ale ɖa le tso gɔmedzidzea, nyɔnyɔ tɔgbi aɖe va na eɖa me ale be eɖa ebɔbɔ na. Nenye be ame sia ame kpɔe enya kpɔ kple ŋku. Ne le eɖa me de mie si mea, ame aɖewo yi ke na no yi ke ƒo ɖe tame na wo ewɔe be enu mawo katã wo dzodzoe ge. Ye nenema ke menye eɖa me de mie yi ke nye Sean Bert Hayford ƒe nya gblɔ mí le dzro o. Woƒe dɔ mia ye yɔ ame sia ame le be ɛhɛɛ alo ahaa. Teƒe sia teƒe yike ne le Ghana dukɔ mea, dɔmee li. Woyɔ be Shon Bet Ultimate. Vɔa nenye be ne le Shon Bet Ultimate yɔm ye menya yɔyɔ na wòa, ne ɖo ame amesidzraƒe ɖe sia ɖe ko gblɔ be ehɛ alo aha. Kpeƒe kpeƒewo, eklo va amewo, ali va amewo, eta ɖo ame, nu sia nu yike le wo mea, ele be nàza Shon Bet Ultimate. Woƒe nɔmba me be zero two four three six four eight five seven nine. Zero two four three six four eight five seven nine Kipiwo ƒe nɔmba me yi ne megbɔ va mía nu ƒo ge tso ŋuti. Ye magblɔ be nyi tsɔ kɔseɖae va yi hã. Ame gbogbo aɖewo kpe ɖe mía ŋuti yi ke womese woƒe ŋkɔ hafi wɔnawo nu o. Wo dometɔ aɖeke nye mía fo Reuben Ofori Fiagbedzi. de na mi thirty cedis, ye nema ke fo Nicholas Sekem na mi fifteen cedis. Efo David fume na mi forty cedis, Robert ekpe na mi ten Ghana cedis. Ye mía nɔ yi ke woyɔna be Faith Adjo dɔmeku, Faith Adjo, eh, Faith Adjo dɔmeku, abɔ vidzidziawoe

de nua me ok ten cedis ava kpo kwame twenty cedis Robert ekpe ten cedis Jonathan ɖukli twenty one cedis Peter ava yevu ten cedis Paul kluga ten cedis Eric yevu agbi ten cedis Stephen aɖe

Sebastian Tensidis, ŋu maɖo Patience Trisidis, ye magblɔ be, Woawoe nye ame yiwo kpe ɖe mía ŋuti nyi tsɔ kɔ srae va yi hafi womese ŋkɔ o. Wo dometɔ aɖe nye Aku Ade, Adesi, Aku Adesi, aʋayevu Tensidis, Amos Koku, ee, ama, amawɔtɔ, okay.

nadze egbetɔwo gɔme. Mida wo kagbo miedowi zɔnɔ. Mezɔ ɖe mia ŋuti. Mida wo kagbo miedowi zɔnɔ. Mezɔ ɖe dua ŋuti. Mida wo kagbo wi zɔ. Mezɔ ɖe ŋu. Shonbet Ontiment dze agbagba woƒe nɔmba 0243648579, 02436479. Eight five seven nine Mida wò dzi tsɔ enɔ nu fia mí ku ɖe amegbetɔ ƒe agbenɔnɔ, wo kadodo kple Yehowa Mawu kple ale yi ke míetsɔ heva gbea me nɔnɔmee me míenɔ hafi va gbea me. Egbea mídi be nàyi edzi na mí. Ɣe ma megbe ne mado gbe doa? Ok.
Míele to dzi. Mí mo ɖawo le kɔwo me dza. Hamu we do.

Minyɔ, minyɔ, ɣeyiɣia ɖo. Ehɔ̃woe mienye le kokloviwo dome. Minyɔ, minyɔ, minyɔ, ɣeyiɣia ɖo. Be míaga atrɔ ɖe mía ɖokui ŋuti, atrɔ ɖe míaƒe mawuwo ŋuti. Ne míetrɔ ɖe mía ɖokui ŋuti afi ya míele, ale míele fifia nenema ko nɔ ge mía la tegbetegbetegbetegbetegbetegbetegbetegbetegbe. Safihawo le mía si maa, woawo ye míekɔ ne duwo katãkatãkatãkatã. Eyi míeso Egypte va to Ghana Megblɔ na be míawoe tu Ghana. Eye míeva ɖo afi ya godzia, mímegaɖo míaƒe mawuwo anyi o. Míaƒe mawuwo tsi yame, wole yame, teƒe mele wo si o. Eye teƒe mele wo si oa, míawo hã míegɔ̃ ŋutɔ ganyi gbeɖegbeɖegbeɖe o. Eye míaƒe mawuwo le yamea, yena eƒe anyigba tsi yame. Míezu kokoewo na duawo. Míekpɔ nu ma le Arabawo sia. Kabahawo va nɔ xlã ƒomee ɖee. Kaba ma le ko nu, miawoe koe na wo. Kristohawo le Vatican le Romatɔwo sia, míawoe kɔe na wo. Veda hã le Indiawo sia, míawoe kɔe na wo. Tsina hã le Lao e le Chinatɔwo sia, míawoe kɔe na wo. Numawo katã, safui mawo katã le miwo mia si. Gake miezu aboyoviwo, elabe mienya be safi mawo le yewo si me o. Ne míetrɔ ɖo teƒe na míaƒe mawuawoa, aboyoviawo ko nye ge míalé. Mikpɔ mia ɖokuiwo me ɖa. Gake naneke zɔzɔ miɖo mikpɔ ɖagbamatɛ ɖa eye ɖagbamatɛ aƒetɔ ku le afima godzia eye wotrɔ ɖe aƒetɔ kua ŋua edu mate fɔfɔ nye kpɔɖeŋu na mi. Fifia miawo mawuawo be ɖe yewo sɔgbe mitrɔ ɖe yewo ŋuti miɖo teƒe ne yewo. wova fia teƒe mi be mifia mitu teƒe ma ɖe afi ma kaba enu ɖe sia ɖe le mia si. Nu ma dzɔdzɔm le Meka miawo gbɔ afi wòle be wòadzɔ le mia ƒeawo gbɔ wòle be wòadzɔ le. Eya me katã na nye dzi ɖe mia dzi. Mi mo dawo le kɔ me ya amuwe do. Ebe lo so da we le kɔ me ya amu we du. Miawo nye amuawo le amu tagba nu hele amu tɔsisia to. Mitrɔ ɖe mia ɖokui ŋu, minyɔ, ehɔ̃wo mienye le kokloviwo dome. Mitrɔ, ɖekakpui ɖetugbuiawo, miƒu mia ɖokui ƒu, miaɖo teƒe ne miawo mawuawo. Naneke meli mia ɖe ge o, va se ɖeke miedo mawuawo yi. mia lalam.
Mele mia lalam be dakpɔ manyagblɔ ne mi da o, edze egɔme kpata be hafi mia yi ɖe dzi ya medi be ma gbuglɔ ayi ɖe megbe. Mia se ha ya tso tsikata gbɔ, ne mie se tsikata ƒe ha, miniti eve me gbɔna.

Adzigbɔɖi mi yi gava tu me do ŋgɔ gblɔ be dɔ mi ya ele vivi shɔmbet ɔntiment ele vivi wo nɔba ma me kɔ da ɖe ta me yi ma va me me nuƒo ge tso ŋuti um, egba me di be mi agugblɔ yi ɖe megbe vie mi da wo dze nuƒo sro enu fefie gɔma eƒo na eƒo nua ɖo va yi gblɔ be mi amegbetɔ wa Mído elãwo me míedo tso. Eƒoa yɔ lã aɖewo ŋkɔ va yɔ takpoe kple tɔtɔwo katã. Ame aɖewo mese egɔme o. Medi be enya ye gblɔm o la, egbɔgblɔ, medi be magblɔgblɔ biae biabiã aɖewo ku ɖe eŋuti, susuiwo ta wòzu be míawo amegbetɔwo elãwo me míedo tso. Ye aze be nenye be nye pro, nye nu yeɔ, nye engineer siwo le nye kpɔ ma, ke ne wodze agba ne woashow enu ye kɔ da ɖe TVa dzi ale be mide wò naƒo nu kɔ tso eŋuti. Mide wò nugbɔgblɔ be míawo amegbetɔa elãme míedo tso ta abe alee ke wɔ be eɖee ma le TVa dzi. Be mi ŋuti nɔ nu ƒom tso eŋutia? Ate ŋu, medi be míanya susu ye ta wòzu be lãme míedo tso.
Eƒe nɔnɔmetata ma kpɔ mi le afima.

etɔ me tso gota ayi tɔ me azɔ lã yi azɔ lã yi eye ma yewo tatae ma kpɔm yele. Ɖevi ya woɖo fu wo ɖaɖa ale wo trɔtrɔm elãwo katã zu mee wo lea yewo tata yewo ɖewoe ma kpɔm yele. E nane li woyɔna be quick motsin camera. eye ɖevia le dɔme ale wo trɔtrɔ mee miniti ɖe sia ɖe ɖabaƒoƒo ɖe sia ɖa yewo ɖewo ma kpɔm yele so nya me gblɔ na mi be menye Mawua ɖe wowu amegbetɔ abe zemela ene abe ale wòle Biblia mee o. Ye makpɔ mi le be gbetɔe ma le dadawo dɔ me etɔtrɔm, ezu lãhi, ezu lãhi, ezu lãhi ʋuu, ema ɖo eɖewoke makpɔ mi le. E, nu ye zɔ nye be elãhawo katã le anyigba dzi wo sɔgbɔ so wo mawo ɖe hatsotsowo nu keŋ tso tɔmelãwo dzi, xeviwo dzi, atiwo dzi, go godzilawo dzi. Hatsotso woame wuievee li. Hatsotso woame wuieve maa, ame sia ame to eka ɖeka aɖe dzi. Mete ŋu lã wo katã katã meto go o. So ame sia ame to eka aɖe dzi hafi va dzo ɖe anyigba dzi. Eka wo dzi nètoa. Yeva nye hlɔ̃ wodo le anyigba dzi. Nature ye mi yɔna be hlɔ̃. Susue ye nye hlɔ̃. Ŋutilã me nye ahlɔ̃. So hlɔ̃ hlɔ̃ ye. Ale be ka wo dzi ne to hafi wo susu to kple wo susu kple wo ŋutilã. Mi yɔna be hlɔ̃ lɔ̃. Kadodo agbetɔ ƒe kadodo wɔme ene le anyigba dzi. Xɔ lɔ̃.

atiwo dzi ne to, eer mineralswo dzi ne to, kemi kemixɔwo dzi ne to ye va ƒoƒo ƒu ne va ge ɖe enuihi habɔbɔ aɖe me. Habɔbɔa me le doɖo le ŋutilã ƒe susu me enye ehɔ̃ le wova zu hɔ̃. Egbea emɔa mizɔ ŋu keke ehɔ̃a bu ɖe ame geɖe. ne yi ɖe aŋlɔ wo gbɔ kuku ka mawo me wole keta laguna ŋuti si ke mía be tagbamuwo ŋutia mía be kuku ka ma wɔa exlɔ wɔme wuieve megbe be wome nu yawo ɖe xlɔ hasusu wɔme wuieve me so eme xlɔ do so so xlɔ wɔme wuieve le wo si egba va zu wuiatɔ̃ elabe xlɔ ɖeka va ma ɖe akpa etɔ̃ nuyawo ɖeviawo va ma ɖe.

Ashantihawo wonye mía míwo nyi mía viwo nɔ tɔgbi eni míwo zikpuiawo ŋuti ŋka nyigblã ŋuti ŋu keke hafi míekplɔ va afiya godzia woawo hlɔ gale wo si gake ewɔ abe woame enyie le wo si. Ame yiwo si wogale anyigba dzia wonye Israel viwo. Israel viwoa, ye Mawu be the sons of Jacob. Ŋka me Jacob ya? Jacob, eh, the Jacob sons ƒe of viwo, Jacob. ƒe dzidzimeviwo.
Woawo hã hlɔ̃ wɔme wuieve. Wo- The 12 wo- tribes wo- of- Wowɔ nu abe mía aŋlɔwo ene. So nu ye nye hlɔ̃. Eka hawo dzi nèto, e- e- ati enu yi, tɔmelã hawo dzi nèto, e, nu ya, eke nu yiwo dzi nèto, minerals wo dzi nèto, tɔmelã hawo dzi nèto, exeviwo dzi nèto, ati yiwo dzi nèto,

Ke fia be magblɔ be nenye be wòle alea ke susu ma ta mía tɔgbuiwo zi geɖea wonɔ didim kokoko be yewoƒe viwoa, ele be woaɖe srɔ̃ le yewoƒe hlɔ̃ me. Womedi be yewoaɖe srɔ̃ ag. Ɛɛ, le nyateƒe ƒe nyateƒe nua, ne míedzo le agbetoea nua míeva afia godzia, hlɔ̃wo me míele, ƒomeawo kple hlɔ̃wo me míele. Ƒomeawoe nye fiazikpuiawo. Fiazikpuiawo ƒo ƒoa ƒomeawo ƒu.

le anyigba dzi. Fiazikpuiawo nye ƒomeawo. Eer ehlɔ̃wo woƒo ƒu ɖe etrɔ̃wo ŋuti. Ne míedzo afia godzia, xɔsenya aɖeke mele akpa mɛa o. Ele se be yehã ƒomeawo mi míegava yi nɔna hafi hlɔ̃wo hafi eer me yiwo dze agbagba le agbe mea wogayia ŋgɔgbe. Eer le anyigba dzia. Ƒomeawo mee wòle be míaɖe srɔ̃ tsoe kple hlɔ̃wo wu me. Ehlɔ̃ ye nènyea? Ne èdo go hlɔ̃ me va ɖe srɔ̃ le afi ma dzi ko ke eɖe ata. Ee, eyi míeyi ŋu ehlɔ̃ va bua ye na be fifia míeva srɔ̃ ɖem atsɔ va yi ɖe enuie. Etsã ŋetɔ meɖea dzotɔ gbeɖegbeɖe o. Edi be nàɖe srɔ̃ tso aƒeme. So ƒomeawo mí míeɖea srɔ̃ ɖo. Tasivi nyɔnuvi tɔ va tɔɖi ko mie ɖena o gake tasivi nyɔnuvi mie ɖenɛ eyi mie eʋu aɖe sake aleke koa gake soƒo ma ma aleke koa ke mia teŋu aɖe mia nɔewo. Nu ma eva bu e edze be mia ga trɔe gbɔe be mie eye exlɔa me ne tso ko exlɔa me ne srɔ̃ ɖe ge ɖo. be elabe ne míedzo yi ŋuu eye míegagbɔna wogatsɔ woga be nàgatɔ wu eye agava zu amegbetɔa, exlɔ̃a mee nègatutu ava ava ge ɖe ƒomea me. So edze be míalé ŋku ɖe numa ŋuti nyuie. Eyi míe míeha muawo míegadze mɔ be míaga a agatrɔ ɖe mía ɖokui ŋuti aga a a a anye ame siwo míenye tsã le xexeamea. ekɔ nyi mɔ katã si dzi míagaɖoa anyi elabe xexea me gagbɔna. Kpɔɖeŋukpɔha so mía mía gbɔ. Míawoe ga nu fia le xexea katã me. Xexea me xɔ ɖo ge edze edze gɔme wu e ne míeɖo ne woɖo xɔ ŋuu ye wogatso dziaƒo gbɔna. Mía amuawo gbɔ wogavava ge alea atrɔ ɖe wo ɖokui ŋu ŋuti hafi ava yi xexea me nagayi. Yio mexɔedeme nenema. Le wò nuƒoƒo mea, ègblɔ nya aɖe ku ɖe Asantiawo ŋu. Ebe ke míegbɔna, mía nyinɔewo viwo ke nye Asantiawo yi ke nɔ tɔgbuinyigblẽa ŋua? Megbɔna, medidi mabia wò bebie ku ɖe enu mawo ŋuti. Efo Godwin alo Gos, eh, Goswin.

Nana mi twenty one cedis. Miawoe nye ameyiwo ke le alɔdo wɔna le gaƒoƒoea me. Wò hã àte ŋu awɔe. Na be wò nɔwowɔ nenɔ wò me ale be teƒe ya vava nanɔ bɔbɔe. To kukuɖeɖe me míaƒe kaƒodzesi nye zero two four three. four zero eight zero eight six zero two four three four zero eight zero eight six. Dze agba be wò ŋkɔ naɖi gba hafi wɔna. Ewa ame yi ke nèkpena ɖe mía ŋuti egbea míga wò ŋkɔ sem oa, egbea mídi be míase wò ŋkɔ. Papa, ebe eyi ke mía tɔgbuiwo gbɔa, mía nyinɔewo viwo ke nɔ mía ŋti yi ke nye Asantioa. Woawoe nɔ wonɔ nyi gblanti ne mí le gaƒoƒo ma me. Ashantie kɔa gblɔm nèle. Ashantiwo le Ghana yi ke nye Blɔwo ƒe nyagblɔmela. Blɔwo ƒe nyagblɔmela.
Ashantiawo kple Fantiawo. Egeawo kple enu yi Adawo. Kadodo kae nɔ mía tɔgbuiwo. Mía ŋtie wonɔ Ashantiawo ƒe nya ya biam nèle. Ashantiawo ɖee

Bantuawoa, fifia eyi Sahara Dɛsɛta yi ŋu wòtrɔ wòtrɔ zu gbe zu mea, Bantuawo woɖo ta anyiehe, Afrika ƒe anyiehe. Woawo ma va le enu yi Uganda, Kenya, Malawi, Zimbabwe, Rwanda, Burundi, Kongo. Bantuawoe ma. Eyi Sahara Desertia dzogbesi nua, amehewo yi ɖe eto yi ɖe Mediterranean tɔ e ƒua nua, woe ma va zu Moroko wova zu Berberswo, Moroko e nuka aleke woyɔnɛ e Tunisia, Libya. Ekple teƒeawo wova va zu north nuyɔwo amɛwo wo tsi desert ta le tɔ eta yiwo ega le desert ta wo nye tuariksawo ale be asiantiawoa wɔwo nɔ libya tibesti hill tibesti etɔwo dome afima wɔwo nɔ Ke hi Sara ɖe se tsa dzoxɔmedzoxɔmedzoxɔmea, wodzi teƒe yi ke afa ko woyi ɖe tɔ ni amugã si ke nye Nile wo gbɔgblɔ me. Amugãe míeyɔe eye míenɔ Egiptea amugãe míeyɔ Nile. Woyi ɖe wote ɖe amugã to. Wowo le afi ma le amugã to hafi míawo míetso Babilonia.

Ale be wɔme evea wova do go le Nail alo amu gã ƒe fia wòva keke eɖokui hafi ge ɖe tsiaƒua me ɖe woyɔna be ɖe Nail Delta. Afi ma míeva tu tegui ɖo. Eye míetu teguia ɖe afi ma godzia, Ashanti hawo tso va le afi ma hafi míeva míexɔ wo ɖe mía ɖokui ŋu ko esrɔ̃ɖeɖe va ge ɖe nui mía viwo nyɔnuwo va te wo viwo ɖeɖe ale be eyi ŋua tsaka ta ezu eŋetɔ ƒe ŋu kple bantu yewo ƒe le afi ma le fi mí va mía viwo va te wo nɔewo ɖeɖe. Wɔmehawo ɖe mía viwo hetsi mía ŋuti eye míeƒe dudugawo nye míeyɔna be bluawo. Blua gɔme nye be eŋua wotsakee. Ne ekpɔ Ashantigba ŋutɔŋutɔ hã ŋegbetɔtrɔe akpɔ be ŋegbe le woƒe gbea me. Míawo tse míebe blugbe. Míeyɔ wo be bluawo eye woƒe gbe nye blugbe. Míebe yeboawo.

Meɖo Kumasi le Google ni meva ɖo ku mebe ɖo Kumasi. Ashanti gba ekpɔ be ƒegbe sɔsɔ sɔe gake menye gblɔ yi hã o. So Ashanti ahe mía nuya míawo nuya ŋuwo le e míawo fiazikpuia ŋu wonɔ e hafi woziɔ ɖe tɔgbuinyigblẽa ŋuti. Tɔgbuinyigblẽa ye nye ye nye Ra nɔ nuya Egiptea ale be wo hã ɣla le wo si le woku ɖe ɣla ŋuti. Wodo hlɔ̃ na wo ɖokui abe ale si míedo alo eye míeva tso mí mí mí míedzo tso Egipte va ɖo Ghana. Wogakplɔ mí ɖo va afi ma godzi. Tso Ghana va afi ya godzia, womezɔ to Nigeria o. Woawo kple deviawo kple nyigblazia wova straight va afii. Gake wonye todomenɔlawo wonyea, kple ni avemenɔlawo nye wova kpɔ afi ya wole fifia koa, wogakpɔ be aa fi ye yewozɔ tso yi ko ye wova tsi etoa dome. Gake ehlɔ̃a ne do na woa, ehlɔ̃a le wo sie gbegbegbegbe. Gake ee nyemege ɖe eme o de go vɔ o gake mekpɔ be hlɔ̃a me nyuie menya na wo. Míawo mía tɔwo me wuievee va zu wuiatɔ̃ fifia. Gake Ashanti ɔ hlɔ̃ le wo shi. Ashanti ɔ hlɔ̃ le wo shi. Mi da ɣeyiɣi da zɔ be na a dze amewo ƒe biabiawo ŋu ɖoɖo na wo. Be da kpe be nya gblɔ na ame yiwo katã le kpekpem ɖe wɔna ya ŋuti. Miaƒe e nɔmba yi ke na te ŋu akpe ɖe mía tsi a toe nye momo line enye zero two four three four zero eight zero eight six. Zero two four three four zero eight zero eight six ya nye míaƒe momo nɔmba. Ame yiwo katã mekpɔ ami dɔmi yi ke woyɔna be Schönberg Ointment kpɔ oa, egbea Schönberg ta ne ŋui akpɔ be vovototo gã aɖe le wo kple eyi ke le e amewo dzadzram ƒeƒle kplitɔ vovototo le eme elabe ne ŋuia ele be nagagbugblɔ agaŋui. ta akpɔ be vovototo gã aɖe le eme, ye menye be packagea lolo o, ke boŋ amia ƒe dɔwɔwɔa eto vovo. Sean Burt Ultimate, eya nye suetɔ nye ya. Ne ge ɖe amasidzraƒe teƒe ɖe sia ɖea wo yegblɔ be yele Sean Burt Ultimate dim. Ame yiwo katã le teƒe yike woyɔna be Nkrakaia, woayi ɖe Connect chemicals, alo woayi ɖe Koforidua Pharmacy yi ke le Somenya mɔ dzi, ye nema ke nye ame yiwo katã le Suhua woayi ɖe Tɔnikee. Ame yiwo katã wole teƒe yi ke woyɔna be Avedakpa woayi ɖe Avesco Junction, Joy Atiga Chemicals, ye nema ke ame yiwo hã wote ɖe teƒe yi ke woyɔna be Agogo, Akrɔbɔ Agogoa woayi ɖe Middle Chemical Shop ye nema ame yiwo le Akɔsɔnboa teƒe vee le teƒe ma yi ke nàkpɔ Shonbet aƒle lo. Akɔsɔnbo ƒe golɔgo yi ke woyɔna be Sapɔ Eda Albert Chemicals ne yi be ne yi ɖe teƒe maa keke ge le ami ya ŋuti ye nenema ke Akɔsɔnbo ke ame yiwo katã te le teƒe yi ke míagblɔ ko be Health Insurance lea Míenɔe ke le teƒe ma. Ebe nenye be va teƒe ma, Sean Bert Ontimeant le yeƒe nudzraƒe. Ke Germany-tɔwo katã va yi ɖe Blaise Chemical alo Gakpe School. Ye nenema ke ame yiwo katã wole Ziɔƒia va yi ɖe Fo Achu Store alo VA. Kuwɔwu Chemicals. Ame geɖewo le didim be yewoaƒle dɔmiya nenye be wole akatea woayi ɖe Mister Adams ƒe enudzraƒe yi nenema ke ame yiwo katã wole kofoeɖia woayi ɖe Gabson Pharmacy. Sean Bates ƒe kaƒodzesi nye zero two four four, zero two four three six four eight five seven nine, zero two four three six four eight five seven nine. Sean Bates Ointment bebe dɔmiya fifi hafi nyuietɔ va ɖo. Yi nenema ke megblɔ be Sean Bates Head Food. Ye nye nu yi ke nyɔnuwo wokɔ le agbe ɖum fifia. Ye nye nu yi ke ŋutsuwo le ƒeƒlem kɔ le woƒe srɔ̃ nam abe enunana ene. Sean Beth Hertford, ne yi ɖe amatsi dzra ƒea, ebɔ gbogboo. Ye magblɔ be woƒe ʋu yiwo ke le amiwo dzra ma, menye oven o wonye o. Woƒe ʋuwo katã, magblɔ be saloon car alo eŋu vi sɔsɔesɔe ma ko wonye. Ne ele sɔ be haƒoƒo koa, woanɔ ha ƒom ŋu wonye ava se ko wonye be, Ɛhɛɛ! Ahaa, ɛhɛ, ɛhɛ, ahaa, eyae nye Sean Bett. Ne èkpɔe kɔa, nusiame di me la, ele. Azɔ míaƒe nɔmba yi ke dzi nàto akpe ɖe mía ŋuti enye zero two four three, four zero eight zero eight six. Ye ma le TV-a dzi. Dze agba be nàkpe ɖe mía ŋuti hafi wɔnaa nawu nu egbea. Mida biabia gbãtɔ yi ke medi mabia wò nye, Ame aɖe ƒe biabia wòbie nyi tsɔ kɔsiɖa. ye ɣeyiɣi meva ne ɖo ŋuti hafi dzo. Ebe le Kristosubɔsubɔ mea, wona yewo nya be ne amegbetɔ le nuvɔ̃ wɔm la gbe ya ma nekua edzo mavɔ me yi ge. Ne nye nu nyuiwɔ la, nayi ɖe dziƒo fiaɖuƒe me. Gake le wò nufefie mea dekɔnu tɔwoa, mele nenema o. Ebe mabia wò be le dekɔnu ƒe akpa dzia, ne ame aɖe nye nuvɔ̃wɔla la gbe ya me, Ɣekaɣi wòxɔna wo tohehe? Alo ne ame aɖe le nu vɔ̃ wɔm ɖi, tohehe li xɔxɔ ga. Mɔkadzi wòtoa hexɔ tohehe? Oo,
megblɔ na mi va yi be, agbetoa nu míevea, eye Mawu wɔ xexeamea, haʋlee wòyɔe, haʋle, dzidzɔkpɔkpɔ fefee. Tso agbetɔa míeva lãwo, atiwo, nugbagbewo katakatakata, dzidzɔkpɔkpɔ ko dim wole. Mi amegbetɔwo hã dzidzɔkpɔkpɔ ko dim miele. Dzidzɔkpɔkpɔ ma nawo ne nɔviwò, nɔviwò nawɔe ne wò. Ye nya míeyɔna be habla. Dzidzɔkpɔkpɔ yɔme ko ŋuti miele. Mía tɔgbuiwo mena xɔse ame gbeɖegbeɖe o. Xɔse ɖeka si wona ame ye nye dɔwɔna. Dɔwɔna ma ye nèle toto ge asubɔ wò ɖokuiwò, asubɔ nɔviwò, asubɔ xexeame. Tso dɔwɔna ma, enu eve ko mam nèle, wò agbe ŋusẽ enye eka, lãmesẽ, abɔ ka, dri ka. Ne yi ŋuu ne nye ɖevia ene tsitsi ŋu wobe yewo ka nu woku. So eyi woka nu woku ko edɔ gblɔ mega te wɔ naneke wɔ gbe ke dzedzra be nɔnɔ afɔ gbana dzo. Eyi ne ka ma zam ne tɔƒo ne tɔsime tɔsime ne nye hã ne yia agbe ŋuse zam ne le agbledela ne nyi o agbe ŋuse zam ne le. e, nudzralae nènye o, agbe ŋusẽ zãm nèle, nufialae nènye o, nuya ɖe sia ɖe wɔna wò kɔa, ele be ŋusẽ nanɔ ŋu, nanɔ ŋuwò be nàfɔ azuzu ɖokuiwò dome ɖo az- a- a- ayi ɖe wò dɔ gbɔ. Ame hɛwo mía kloe míedɔ wɔm maa, e, e, kadodo nyui aɖe nanɔ mia dome be vivisese na, na ado dzidzɔ ne nɔviwò, na wò nua ado dzidzɔ ne nɔviwò. Eya koe nye nua katã. Nyuie kpeɖeŋue nye be wò nuteƒekpɔkpɔ. Nunya hã le asiwò ne kɔ kɔ nuwo me. Ne me nya kple ɖaɖa ɔ, ne ɖa kple akple kuto ge. Ne me nye detsi ƒoƒo ɔ, ne ne ƒo detsia wo be ɣleti vi me kpɔm ɖa. Elabe ewɔ detsia me me de deƒe o. So eer numa ye nuteƒe kpɔkpɔ me me nyea ra o susu ɖeɖe o nuteƒe kpɔkpɔ ye nye ra.

Ele be ye hã nava mlɔ anyi ne yele anyigba, ye hã nava fɔ. So nenemae nye agba ma. Makaɖa makaɖa ye ŋe do kponua li tegbee. Amewoe do. Amegbetɔwoe mienye loo. Atoe ɖa nu zutɔ aɖee mati li tegbee. Amewoe do. In sharing as Nye ma nɔ la ye ve na nɔ la lo hu la ne la ye hu xama ha nɔ nɔ ge. Ma ka ra ma ka ra ye ve ne do ku nua li na wu tegi amu we do. Eyi ne be yi agbe nusa mam kple wo nua na wa eyi ne we ne da bi nɔ viwo ŋu. Ena be eyae ƒe vivia se ge. Wò dze se vivia na nɔviwò xɔ abi. Wò ku ɖe eme. Nu vevie wɔe kɔ. Nui hã ne ewɔa, ne ga gblẽ hã kpɔ ɖia, etɔwò ye. Ne ga nyo hã kpɔ ɖia, etɔwò le asiwò. Ye ba wu nɔ ŋuti dzi eɖokui godzi. Ne mi yi ma, ne mi edzo agbetɔe hã, ne woyi ɖe Mawu ƒe ɖee, wome bia naneke tsɔ wu mia ɔ agbedɔ o.

Kara ma ma wova be karma. Nya karma mi nɔ sese ma ƒe gba ku wa kɔe hɛ. Ale ne wɔ agbedɔ le anyigba dzi ayi. Ne dadi nɔviwo ŋu a ene ya kpa me dzo yi a. Ma wo me bia na ne kam wɔ agbedɔ. Eye ne dzo wɔ agbedɔ wo wɔ agbe yo agbe yo yo yo dɔ nyi wo na kplɔe ɖo. Yo agbe dɔ wo na kplɔe ɖo. Eko bia na. Wo yi ka ka gba me na o. Eye woka agba me na wo ɖi. Nu ya nèwɔ ɖe nɔviwò ŋua, èse le nuwo ŋuti. Ewò sea dzia? Ye lekee wò nuwɔna ma do dzidzɔ na nɔviwò alo wòda abi eŋuti?

Eyawo nèwɔ wònye dzidzɔ nu nèwɔa? Egblɔ be, Kpoyi ƒe dzidzɔ vie. Ɖewohĩ meho nu wɔ wòsɔ gbɔ o ta ƒe ashiɖe atɔ̃ megbe ko be nàgatrɔ dzo va anyigba dzi. Eye ne eva vava age ɖee, nu yiwo katakataka, gbegblẽwo katakata nèwɔa, wokɔ va da ɖe awu yawo kɔkɔ ge na wò nèkɔkɔ va anyigba dzia, enye DNA wokɔ ge na wò, wokɔ va da ɖe nuya me.

Yakata kpekpe ye mɔti ya ɖo tevɔ maɖe va amewo ɖe aɖi te ɖo wofia agbe seawo be ese ale wòle yi nàzɔ ɖe sea ŋuti gake zɔzɔ ɖe se ma ŋuti edze be nàva kpe fu ɖe eŋu le anyigba dzi so ame siwo katã nèkpɔ le mɔto wotsi ŋku alo nihi wo wole wole keke dzi kekevi dzi ni wonye zunubialawo le mɔto mawue kɔ wo ɖɔ gbae elabe wokɔe fiẽ, eyi ne wo nu wegblẽa, wokɔ gafiẽ du be eyi ne va anyigba dzia, va wɔ ale, eyi ne tsi mɔ tɔa, ɖe wofiɔ, ɖe wokɔ fiẽ dui. So nu gbegblẽwo katãkatãkatã míewɔna le anyigba dzia, ne dro yi afi mɛ dzia, woyi ge aɖee fiã o. Ne míeyi, ne míeyi ɖe ƒo, ne míeyia ƒomeawo, ƒomeawo yi ge ne, ne sɔ fiã kɔ, ƒomeawo gbɔ yi ge nàle a, tɔgbui o, mama o, tɔgbuigã, wo ganɔ anyi ɖe ŋutiwò be eyi ne va anyigba dzi o, wole anyigba dzi o, kpɔ nu yi ne va wɔ ɖa. Woɖe gafiã o. eye tohehe wòle be woawɔ nu yia, wogado ge ɖe anyigba dzi ke be nàva aɖui ɖo. So tohehe menɔ dziaƒo o, anyigba dzie, anyigba ma dzo frɛ o.
Anyigba ma dzo frɛ, hã, Frank Hateka Tensidis, efo famous, eh, ok, eh, Charles Ayawule, dena mi 40 Ghana cedis, famous

Afavi alo Afari, Twenty Ghana Cedis, Gbadagbe manyagblɔ ne nuɖalawo hã ate ŋu awɔe ale be míayɔ wò ŋkɔ to kukuɖeɖe me. Kpe ɖe mía ŋuti. Mida wò ga le mía gbɔ kokoko hafi míayi ɖe dzia. Meɖe ku na mi, minam eha. Me, me, megbɔna. Just two minutes pɛ, megbɔna.

Babia wo nu sese. Ame aɖe ma bia wo be ɖe zi geɖea mi gblɔna be mía tɔgbuiwo wɔ nuye mía tɔgbuiwo wɔe, mía tɔgbuiwo wɔe. E, ebe gbãgbɔa mía tɔgbuiwo ɖewo ŋlɔ agbalẽ kpɔa? Elabe yewo se be e, mía tɔgbuiwo ƒe agbalẽwo kple tɔtɔ ƒe dɔkument aɖewo lia, yevuwo va fi, yevuwo va fi. Nyateƒe wònya nenye be ŋuɖoɖoa nye ɛ̃a, yevu kawo va fi?
Grikawo. Israel viwo hã ɖewo tsi wo gbɔ.

Plato, Socrates, Aristotle, mewo katã míawo fɔ nuwo va srɔ nu le. Nufiala, nunyala gã aɖe nɔ Egipte woyɔna be Totohem. Wova trɔ be Tot Hermes. Eye ŋlɔ nu geɖe ɖe tso mía tɔgbuiwo, míaƒe nunya ŋuti. Agbalẽ ma wɔ labiri blibo wònye, labiri gã aɖe nɔ tegui si ke me yɔna be, Yevuwo yɔna be tips. Aristɔtelea, eyae wòvaa, mía tɔgbuiwo mekplɔe ge ɖe nuawo ƒe gogo me, eƒe susu mege ɖe nuawo me o. Gake eyae wòdzoa, Eva ya kplɔ Greek fia Alexander the Great wova to dzo míaƒe librarya le tegbea. Agbalẽwo katã nye míaƒe agbalẽ veviawoa, wolɔ wo kɔ kɔ yi ɖe Greece. Arisot le ave ya dze agbagba be yeaɖe wo gɔme ɖe wo degbea me. Ale be Yehowa, Mateo gblɔa be Aristotle nye the greatest philosopher le anyigba dzi, nunyala gã le anyigba dzi, gake míaƒe agbalẽwo o translatea. Hmm. Gake nu ye va dzɔ nye be eye mese naneke gɔme oa, nu yawo wu be yeɖe gɔme ɖe woƒe ɖegbea me meva meva ɖe vi na wo elabe míaƒe ƒegbe adagana mekplɔ míeyi mie fifiafi nuwo gɔme ɖem na mia. Adagana ebu segbe mesa adagana o. Mína nu geɖewo míekɔ na yevuawoa? Adagana me gege ɖe adagana mea sesẽ na wo be mína woƒe gbawo katã va tsi ka tɔme eye nunya hã míekɔ na wo womete ŋu geɖe eƒe gome me gbeɖegbeɖe o. Ye hã nunya míawo nu yi hã le mía si ye hã me me ɖeɖem na mí fifia. Ale be so brika woku míaƒe nuwo pɛpɛpɛ gake meva ɖe vi na wo o. Eye wova wɔ nu ya wotro nuawo nyamanyamanyama. Mata Greeks nihi ŋkuŋuŋu ɖua, Greek civilization a, ƒe blaatɔ̃ ko wòtɔ̃ wɔ dɔ ko ya ko wòza wòge. Nu ya dzɔ ye ma. Nu ma ya dzɔe nye ema be gbɔgbɔgbɔdɔdɔ gava enuiwo dzi. Ame aɖewo kpe ɖe mía ŋuti fifi le edzɔ dzi nu paa. E, abo ni pizza kɔbla nena mi fifty cedis. Efo awu ku, e, kugbe ten cedis ye nena mi. Ye nema ke Christian ahiã kpɔ twenty five cedis. Evelyn, eɖe kɔ eleven cedis. John, agbovi kɔbla

Nuƒomea 21 Cedis. Eyi The Schonberg's Ultimate gbɔgblɔ fia be ɖi, 0243648579. Mègaƒle Ultimate bubu aɖeke o. Mègaƒle ɖamedemi bubu aɖeke o. Schonberg's Health Food kple Schonberg's Ultimate aye le dɔ wɔm le gaƒoƒo ya me. Ne va yi gblẽ wò ge agava yi ƒle Ultimate bubu le ame ɖe gbɔa, eblotɔvi ese waa. Sɔmbeta nyuietɔ nye ya ame aɖeke me zã dɔmi ya ko ga complain na gbeɖe gbeɖe gbeɖe gbeɖe gbeɖe o. Woƒe kaƒo dzesi nye zero two four three six four eight five seven nine. Nya enuiwo nye nu correct woa ƒe ɖasie me ɖi na. Ne nua me nyo oa enye nye me lɔ ɖase ɖi gɔ. Meda akpe be nya gblɔ na ame sia ame. Nenye be ne kpe ɖe mía ŋuti ye mese wò ŋkɔ oa ne Yehowa Mawu lɔa yi tsɔkɔ srae gbɔna egododo ɣleti papa eyi de. Ŋɖe ɖe.
Ee. Aha. Ɛɛ míatɔ aʋawo. Ɛɛ safi ya le mia si me ɖe. Mele be mianye ekoliawo. Mhm. Okay. Enɔ afi ma nɔ fu kpem, enɔ ɖokuiɖom be kɔva mele yewo si o. Hello.

Na mi nukpɔla va Pan African TV dzi. Nye mue kpɔ mi le nye Shekinah Herbal Clinic tɔwo. Kɔsiɖa gbe gã adre kple afã de asi ne gã nyia. Akpɔ dɔtatɔ tɔgbi Goda azãmeti evelia le Pan African TV dzi.